Egbe nawɔe va agbe ŋke ƒe ya va la dzi. Egbe me di be ma kpɔ naɖe ma gblɔ tso Doctor Kwame Nkrumah ƒe project yo wo di be ya wɔ. Ele gɔme se nam lea abe o wɔe be eduɔ me tɔwoe mme te ŋu kpɔ ŋgɔ gbe dede o. Haɖe be mi gbe be ma tsɔ Doctor Kwame Nkrumah ƒe edɔ kɔ do te o. Wɔ nye be NDC kple NPP ya ko mi le wɔwɔ o. politician wole mia fi le yile gbɔgbɔ maga gblɔe ke nye me di be ma va mɔ dzi ma va wɔ politic vɔ ewa abe Duncan William gblɔ nya ɖe be edze be mi wɔ national coalition national coalition ewa abe national union movement is naf edze be mia ƒete mi support yi haɖe be di be ya kɔ dɔ kɔ va doɔ me Kwame Nkrumah ƒe agenda yɛ kɔ va ne ame vɔɖi klɔ atse ɖe anye ne at least edze be mi le eyi ana be doa yi ŋgɔgbe ya ko mi fɔ mía tɔ koe nye be mía de suku mía kɔ agbalẽ ɖe asi anɔ dɔ di ame ne do dɔ na wa ƒe wona va wɔ dɔ eya ma di be ma bia wɛ mía ŋutɔ kpɔ duɔ me ɖa shata wa le gblɔ nya ɖe ŋtsɔ be ɖe ghana is a village in fact is a cottage nyateƒe va do ɖe fankɔ kple barrier taifa area me wona kpɔ ɖa dɔ mi kɔ abe nya kpɔ kpɔ train 21st century ɖa mi le ŋgɔgbe yi alo mi le megbe va mía tɔwɛ ghana union movement Nye me di be ma wɔ politics o vɔ ewa be edze be mi le ɖe te. Ne dɔ ne va, Kwame Nkrumah ƒe dɔ yi mi at least motorway a wo wɔ da ɖe ŋ eya nye mi mi le zɔzɔ le yi le gbɔgbɔ. We are not complaining akɔsɔn bɔɛ mi wɔ eya mi le yi le gbɔgbɔ. Mia tɔwɛ. We need to industrialize the country. Ne mi tasi agbalɛ, mia kɔ agbalɛ a anɔ dɔ dzi anɔ yi ame ne ŋu, ame ka ŋu dɔ na wɔ aƒe ne wɔ na kpɔ dɔ awɔ. Mina mitso. Enyae le asinye magblɔ ŋdi yae ma. Evelia be nya yi medi be magagblɔe nye be, kpɔ, ne míle Mawu yɔ alo míle Yesu Kristo yɔ ɖe, me nya cɛwo ame alo gbɔgbɔ ka yɔ míle be Mawu kple Yesu Kristo. Ame yiwo pɛtɛ nɔ kɔnsɛti de le wobo sɔlimexɔ me ɖe, womekpɔ nya nui le dzɔdzɔ o. Ŋku ʋuna na amea, wokpɔa nɔ eto ʋua na ame. Amewo ƒoa nu kple gbewɔe. Ele gɔme se nam de. Vɔ nya yi medi be magblɔ nye be ɖe Yesu Kristo mava wɔe na mí o. Mawu dɔla aɖeke matso dziƒo ava wɔe na mí o. Mía ŋutɔ awɔe hafi wòanyo. Míwu Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah wo moto wia eya ko mí le zɔzɔ va se ɖe gbe. Wo akoso bɔ Mawu kae va wɔe na mí. Eya ta menɔ gbɔgblɔ ame ɖeke megatsɔe be nye menye nu menye vɔ̃ ao. Kankan nya miwo be ya ye eh, Kwame Nkrumah le subɔsubɔ vɔ ewɔ duɔ me duɔ me vivi na Ghana tɔwe. Mi xɔ Yesu Kristo zɔin ya mi zu fia fitɔ sɔlime xɔ me kura tsɔ le mia fi. Ele gɔme se nam de nye ma ƒo nu bo enya yi le asi nye ma gblɔ nye be de edze be mi tso ne mi wo nu yi ade amegbetɔ dzi. Míwɔ nu yi ade amegbetɔ dzi. Edze be mitso. Ne mifɔ̃e, ekema míele Ghana yɔ be Christian Nation. Egypt yi nye Devil Nation yi wokɔ wò kɔ fia wò nye be fima mía tɔgbuiwo nɔ va yi. Ya wokɔ mia si kɔ fia duɔ me. Sigbe ke Yovowo va mía gbɔ le Afrika yi, wova kɔ emia kɔ fia míaƒe dekɔnuwoe. Wokɔ mia kɔ fia dekɔnuwoe. Ya ne le fi ma, èle sɔlimexɔ me le Mawu yɔ le Yesu Kristo yɔ gbe sia gbe. Five days, three days, twenty four hours. Amewo le yovo ɖe bia wo se be ɖe si gbe mi nɔ sɔlime ɖe ɖaa. Ya mia ya mi xɔ Yesu Kristo kɔ dro de ta. Mele gɔme se o. Vɔ bishɔpue kple sɔfoe wo meto kpɔ na ɖe ke kɔ fia be ɖe menɔ gblɔ be ɖe no kpɔ teƒe sika le no to kpɔ teƒe mia to. Ne míakɔ kpɔ ŋgɔgbeɖeɖe ya mi da si mi kɔ mia si kɔ fia mia de du kɔ no we ya mi le duɔ me ɖe ya wo le mia fi za kple kali mi le ŋgɔgbe yi alo mi le megbe yi ma bia wo ese ne nye ve ŋutsu ɖe me be ɖe me nye ɛ ɛ ɛ me nye vetɔwo me nye ebluawo ao nui me le gbɔgblɔ nye be ne national union ɖe mía sɔpɔtii ne míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Hade dɔ yi wo be yewoakɔ va ta. At least ne Kwame Nkrumah ƒe factory yi wodo asi ɖa ɖe, kpɔ ale yi NPP kple NDC le wɔ kpli mí ɖa. Ne ame ada asi eda asi project da ɖe, ame NPP mawɔ mava wɔ dɔ o. Ne NPP se da asi NDC mawɔe o. Míle ŋgɔgbe yi alo míle megbe va. Doctor Kwame Nkrumah ƒe project yiwo kɔ va ne at least edɔ mawo factory mawo anyɔ ɖe mexɔse be Ghana akpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe edɔ ava dukɔ me makɔ agbalẽ anɔ tsatsa ne micro finance ɖe ne va xɔ wo gakɔ duo ao enya sɔe le asi nye ma mina mia ʋu mia ƒe susuwo me me bia dzɔgbenyɔ na me sia me.